tinokuchingamidzayi vadiwa vatariri pano pacrambon seventh day adventist church tiri muchirongwa chatiri kuda kutumidza zita rokuti the law of success Nhasi ini tinoda Philip Matewe ndiri kutandara tichitaurana tichikurukura naElder Chipangura vepaCremon Seventh Day Adventist pano tiri kuda kuti tinzwisise kubva kuna Elder Chipangura ungatitsanangurirawo here nezvelaw of success ah, maita basa vamatewe e, Mukungofamba tichiverenga Bhaibheri tichingoona eh, ndakangonotisawo mm. kuti zvinhu zvese zviri pasi pano mwari paakazvigadzira zvine malaws anozvigavhena e, tine law inonzi the physical law uh mhm. -huh. the physical law ndo ine chekuita nekuti ukarima ukaisa seed muground ukaidiridzira ukaisa tufertilizer zvinotodii inotomera ukaramba uchisakurira sakurira uchigadzira chinotokudo chiri chi chine mafruits akanaka physical law hazvina basa kuti unonamata hauti haunamati izvi zvinongoita izvi zvinongoitika e, neiyoyo physical law mhm. ukakwira mumuti ukajamba Whether unonamata kana kuti haunamati unowira pasi. Gravity is there. Eh. Ukastadawo physics yako mhm. onzwisisawo kuti mhepo inoshanda sei. Ukatodesigna ndege inotobhururuka. Mhm. Whether you worship God or you don't. Zvinongodi zvinongoitika. Toona spiritual law. e, law ine chekuita nezvemweya mhm. e, mweya mutsvene unotogarawo pamunhu mhm. otomuita kuti ashanduke munhu uya otoona kuti apa behavior yake iri kutoita ichitese ichichinja mweya mutsvene ari kuita sei ari kutopindira ehe kana kuti unoona munhu akuitawo zvinhu zvake zvaanoitawo zvokumusira akuita seuroyi handizika ari kutamba nemaspiritual chi laws the other positively the other negatively but anotomudi anotongoshanda munhu ane choice mm, yekushandisa zvaakapihaiwa
isusu tiri kwemweya mutendeuko Eh, but unoona kuti vanhu vano they are open for use actually kutori nemavhesi mubhaibheri anototaura nezvekuti wo unto him handitika who practices sosai kuratidza kuti tinotopracticika ehe ehe but isusuwo tinoona maprofets mubhaibheri kuratidza kuti unotogona kufamba nemweya chi mutsvene

anotenda anobva aita sei anowana upenyu husingaperi amen saka tinoona isusu kuti eh, ndo malaws acho mamiriro chi mamiriro awo but ndinoona nini kunge law of success iyi success yatiri kutaura panapa is both financial mm -hmm. a happy life mm -hmm. a good good health mm -hmm. zvese izvozvozvo is a successful chi life handiti ka law of success iyi inenge inobatanidza Mhm. the physical law Mhm. and the spiritual law okay yeah tinotenda paelder Eh. ndatenda pamatsanangura kuti eh, inobatanidza spiritual nephysical eh, ndada kufunga kuti zvamuri kuti good life ko akapfekawo masutu akaita so inonzi good life ilow of success zvamakaita imineni so eh. tikanzi ilow of success here kana zviri kuita kuti unzwe mumwoyo mako wakagadzikana ka oh. zvitori successful bcoz mumwe akurambirai majaketi ya achiti ndoda hangu tisheti eh, ndozvinokuita kuti anzwe chi zvinenge zvichitoita se zvichitofamba zvakadaro now why ndati inobatanidza mm. the physical and the, and the spiritual inhau yekuti tikaenda isusu kucommandment yechifour mumacommandments emubhaibheri mm. handitika that is exodus chapter 20 verse 8 tichidzika handitika inoti iyo remember the sabbath day and keep it holy that part is spiritual mm-hmm. because hapana chiri musabata or museventh day or musaturday chinoita kuti zuva rinozobuda nekoko rozoenda nekoko tichinyatsoona kuti rasiyana zuva iri rinosiyaniswa nekuti mwari mbune ndiye akarita kuti rive hori that's spiritual Mwari ndiye akazoriita set aside rikanzi rive chi holy the physical side of it six days thou shalt labor and do all your work inotopinda kutotaura kuti unenge une zvipfuyo zvako unenge utoriwo nevashandiwo chi vako kuratidza kuti business as we know it mubhaibheri rinotozivikanwa kuti bhizinesi rinenge richi riripo vanhu vachange vachitoenda kumachi kumabasa vanhu vachange vachita nezvipfuyo zvavo vanhu vanenge vanazvo zvinhu zvese izvo zvizvi mm-hmm. ehe zvinotoexpectwa thats the physical side of things and then the spiritual side of things is kana mazodai mozozorora Eh, saka kushanda kwako kwese kuya kuya mweya mutsvene anenge atoripowo achitoita se achitobatsira saka zvinenge zvichitarisa zvega kuti eh, physical ndezvekuti hatichaiti mabasa edu ese aya emazuva matanhatu musi wechinomwe tinozorora eh. ndoyava spiritual mwacho aiwa titopaona tinopaona zvakanaka Eh, saka tinoona kuti even mwari aizviziva kuti for, for, for life to go on for success to happen kuti munhu atombovawo nenguva yekuzorora kwachatodiwa nekuti munhu achange achishanda ehe saka and zvinonzi leba hazvinzi kungoshanda mujero fana watoshanda takapuhwa chitarafu chedu mumunda weedeni eh. kuti ah, uchaudya cheziya ndizvozvo zvatinenge tichitoreba izvo ehe uchitomboti udikitire mbichana ehe now eh, panozouya pfungwa inozouya nevazhinji pane vari kutotitererawo vanogona vane pfungwa iyi mm. yekuti eh, ko vaya vakatobarwa achitonzi uyu uyu haazi wechi haazi wemari uyu kana kuti pane vamwewo here vakabarwa vachinzi ava ndevechi ndevemari ndeveupfumi handiti ka pamwe pamwe wabarwawo nevabereki vanechi vane upfumi but iwewe wacho kana ukasafollowa this law of success vabereki vangona kutokusiyira upfumi hwowo oonekwa usina chi chaunacho jaya mupfumi chaiye akati anoda mari yacho yakanopera isina zvayaita akadzoka amurombo kukunda vashandi vababa wake handiti which means akatoparwa ane success mhm. but pane zvaakaita zvakaita success itese iend mhm. uyezvewo pane vanhu vanotobarwa mumhuri isina asi ozogumisira ato nechi ato nazvo saka hatingati pane kutarwa kuripo kunoita kuti munhu arambe ari chi ari muurombo kana kuti arambe ari mupfumi pane zvinofanirwa kuitwa kuti munhu apinde mukurarama ikoko e, toonawo futi kuti saka tiri kuti here munhu anokwanisa kuva zvaanoda tichida kuzvianza zvese chi munyaya yedu tine vanhu vakawanda vari kushaya mabasa tine vanhu vakawanda vari mumamarriages aritori on the, on the, on the verge of breaking right now handitika tine vanhu vari kurwara nemadiseases elifestyle ana obesity anaani anaani zvese izvozvo zviri kubva kupi zvinhu izvozvo ndivo here kana tanga kakatotarwa kunzi uyu ndo zvaachange ari what what is really chi is really, really happening tiri kuti isusu we are doomed nekuti tiri kuno kuafrica saka tifi takabudirira ndizvo here zvakanzi kuti uye ngabarirwe kupi kuafrica kuti asazoita sei azonigirikina kana kuti Eh, kana tichitarisa vamwe vanhu vamwe vanhu vanoti aiwa eh, isusu taka ti- ti- tine munyama tine chi Kesi. kesi eh, ave kesi Eh, kana takutaura ku- kuvanhu vekuasia tinonzi kama Eh, kama will come back and bite you handiti ka? eh, Eh, zvese izvozvo zvine chekuita here nezvinhu izvi tiri kuti zvinhu zvekurarama our lives hazvishanduki here how can you not also change your life mm-hmm. saka ndo zvinhu zvatinoda kuti tizodzika nazvo munyaya yedu yanhasi eh.
ndoda kubatira mumwe ipapo eh, musati madzika nenyaya yenyu toda kuzo tsoka tichitangira ipapo eh. timbotora befu zvishomanene kuti timbonzwa karwiyo allright

law of success tina elder walter chipangura vepacremot seventh day adventist church vatiri kukurukura navo kuti vatitsanangurire kuti law of success zvakambomira sei iye zvino tisati taenda kuzororo elder manga makuti munoda kutitsanangurira nezve eh, kuti zvinofamba sei okay eh, ndizvozvo chaizvo eh, zvakati wandei zvine zvine chekuita nekubudirira kwemunhu and eh, zvakati wandei kudaro toda kumbotanga tatarisa toda kufamba nesirizi tichivhura mavhesi mubhaibheri hatisi kuda kungofunga zvedu tega tinoda kunge tichifamba nemachi nemavhesi kuti vanhu vabatsirike eh, nesuwo mukutogadzira izvi tiri kutodi tiri kutobatsirikanawo eh, saka nhasi tinoda kufamba nethe the power of thought yatinoda kutanga iyoyo why tiri kutanga nethe power of thought tikaenda isusu kuna proverbs chapter 23 vhesi ya 7 mm-hmm. inotaura iyo kuti as a man thinketh in his heart so is what is he kuti iwewe zvauri mm-hmm. you are a series of thoughts and decisions ndo zvinozoita kuti ubude uri chi zvauri eh, saka tinoda kuona isusu kuti mathoughts iyayaya anofamba sei mm-hmm. eh, munoona kuti zvinhu zvese zviri munhu zvinhu zvese zvinoitwa nemunhu mhm. zvinotangira mupfungwa eh, chero izvezvo mukada kuti muti rega ndinonwa mvura zvototangira muchi mupfungwa chakutoitika chii munhu akutosimuka kutoridi handiti zvese zviri munhu eh. zvinotanga chi mundivivini eh. zvichitangira mupfungwa chero zvekuita upfumi zvotangira futi muchi mupfungwa kunzi bhizinesi rinzi bhizinesi rinotanga munhu agaya obva aita idea yake kuti du but right ndofunga ndikadai zvinhu zvangu zvinodii zvinobuda afunga kudaro a next thing tinowanzoteera is the imagination handitika wafunga munda wako wekuti usime kana makabeji kana macoliflower hamene chaunenge uchidi uchisima handitika uri kusima kudaro ka obva wafunga kuti du reka ndisime machi makabeji next thing wakutoenda kuyadhi kwako kana kumunda wakutanga kutoona kuti ndikaisa makandi wangu akadai akadai akadai ndinenge ndichitoita sei ndichitenge ndine machi ndine makandiwa angu endigiri ndikutosekere baba nekuti nyaya yamaikambeji yamataura inini oti panomudauri apa ndanga ndichitoti dai lockdown ndokupera oyo lockdown isina zvandinoita ndakabva ndangofunga kuti ko ndikarima garden kuseri kumba kwangu

from an idea saka unoona kuti the creative mind pamakatotarisa kuseri kweyard yenyu makatoona makuti ndoda kuti afambe akadai vakandi vacho so eh, saka isusu kana takuzoona tinenge takuzoona manifestation of an idea patinozoona munda wenyu eh. handizi tobva tobva tatoona kuti ah munhu uyu akafunga zvinhu munhu uyu akaita se akafunga akadii but manje isusu pamwe dzimwe nguva kana wakuzoona munhu akudriva zibota rake kana chiri chi tinoona maresults mari yaunayo nhasi mhm. iresult yetoti ya nezuro zvekutoti yatichaona mangwana ndezvayawaita nhasi ukasaitawo zvawaita nhasi mangwana hakuna chi hakuna chiriko mm-hmm. saka isusu zvatatati patakazoona maningiri yange yatoo manifestation pataita kuzoona macabbage mm-hmm. that is already a manifestation mm-hmm. of a thought but those thoughts anoti tangible handiziva mm. kane kauspiritual touch kanouya eh, nekacourage kanofanira kuti kari mauri eh, kanozoita kuti that particular thought munhu azogumisira aisa macabbage mm-hmm. ukashayiwa kamwe kacourage katiri kutaura ikaka hautomboiise muground ah, Wotanga kufunga kuti zviya ndakazonzwa kuti kune red spider mighty inozodaira ko ko machemicals acho ndozomawana kupi eh, mari yacho ndozoaye because ene zvekune lockdown ko lockdown ko paanoibva lockdown kana isati yabviswa ndozomatengeserani wakufunga zvakawanda vanhu hauchatodii hauchatoiti zvese zviri kuitikana muchi mubrain hapana chaiswa paground muri kurwisana mega mubrain asi kukurwisana wega mubrain its either uchazobudirira kana kuti ucharega eh, zvese zvichiitika chi mubrain tikatotarisawo tinoona kuti even nenyaya yedu yecreation oh. pasi rese kuti rigumisire ravapo zvatinoziva kuti imi neni tive pano mm-hmm. zvakatangirawo muidea yakaprogressa over six days andiziva eh, ah, mwari aona the world is void and everything abva afunga wato right ngatitese tise mvura tiite kuti imwe iende mudenga imwe iende pasi mhm. andiziva mhm. eh, yakatanga kutoti dark food eh. akatotanga atoti kuve nelight salight vakavepo light rayo vepo ubva kwauyo nechi nedarkness zuva bva todi rapera bva atozofunga manje kuti no usiku unofanira kuve nemalights awo eh, day unofanira kuve nelight yaro chichi that is now the imagination behind the what the idea the creative imagination mm. ndo yakazodetermina maspecies nezvimwe zvese ndo yakadetermina kuti kuve nesi kuve neland kuve nemakomo kuve nefractland kuve nedombo kuve nesoil zvese izvozvozvo kuti mhuka dzizove nemaelefanti netusvosve mumvura muve nemashaki yenge yaimagination behind the what the idea anditika kutoprova kuti imagination yaitoplaya big part vakazoti vamira day six zvikanzi let us make man handizika let us make man is the idea mm-hmm. then the imagination is unto our own image kuti munhu wacho achange akaita sei achange akafanana nesu handitika then obva zvaita se obva zvavapo kuratidza kuti pfungwa still inoita make a man mm. handitataapo tine chimbobata idea kuti inoburitsa zvinhu kuti pfungwa inoita make a man eh, jesu akatouya muna matthew chapter 5 vesi 22 to 28 mhm. eh, akataura iye kuti eh, imimi munoti thou shalt not commit adultery mhm. asi inini ndinoti uyo atarisa mukadzi with a lastful look mhm. atotadza why pazonzi with the last fool ludo is because the last fool ndo intent yacho ndo yaunza imagination yazova kuti uzwa anzonzi iwe uri chi uri mutadzi bcause zveshuwa tingazofambe takafarara kumeso tisingati mukadzi wese waona yato problem na mukadzi vanotopfuura vachitoita zvavanoita its fine mm-hmm. asi pakazouya kaidea kekuti but uyu anogona kutoita mainiki ka eh wakuzoti ah titi tarira woneke magariro akaita sketching watorashika because the imagination is coming to play the idea was there therefore the man was what was made mm.
maona saka kana utori munhu wemaidea akawanda usiri kungoaita asi maidea azere mauri result yako yekusaita pamwe tiri kuti this man is thinketh anoti the ideas but zvinhu zvinozomutadzisa kuti aite chi action Chakanogona kuzode bronze iri igwara iri. Because zvinotofunga ka. Asi pozoteererwa maidea ane chekuita nekuti asiye. Ehe. Saka ndo zvimwe zvinonge. Saka isusu tinoencourager munhu. kuti kana wofunga mm -hmm. think of yourself in the highest of heights handiti ka mhm. hazvizi zvaana nhingi zvinhu izvi mm, mm, mm. nezvakowo eh, at any stage in life handiti ka mhm. nhoroondo yako iri kutoita sei iri tofambwa nayo hatina kutarisi nhasi chero nesu tingatotarisana nhasi ka but pamwe tinofanira kuzoonana maybe ten years chi later mhm, so that we really see kuti uh, our thoughts bringing any chi any change to our lives eh maybe 10 years from now i'll be worse off maybe 10 years from now i'll be better off zvakudependa neseries of thoughts dziri kuramba dzichiteererwa nechi nemunhu achienderera chi achienderera mberi but chatinoda isusu ndechekuti dai munhu ashuvira the highest of heights eh usaperera kushuvira pakuchova bhasikoro eh, shumira pakuita se pakudriva mota obva watoziva nemota yacho nemhando yacho wotoziva nechi nemhando but although hazvo vanhu tinosiyana inini i like to drive certain cars eh, purely because i like that car handina hangu mari yekuzotenga zilexus rimerarara ndokunakanaka rere pamwe ndichazoitengawo pamberi apo but tiri kuti isusu eh, mota kana uri kuchuza mota ngainge iri uri kuichuza because ndo yaunoda kwete kuti ndo pawagumira then youare successful handizika ukaona uri kubolimitwa nehomwe panditori nekastress kane karipo because dzimwe nguva pamwe nenge chifafa vatiri singabaki chichichichi saka kana tichiti wewe let's strive for the highest heights nezvekuti pfungwa dzako kana iwewe une plan yekuvaka zimba rako pamusoro pegomo pamusoro pegomo hapangovakwi number one zvori rinofanira kukwidza mabricks ikokoko rinotodhura mhm. eh, foundation yepamusoro pegomo inotodi inotodhura futi handiti eh, zvese zvinoti dhurei saka tutsana nematombo uchididi anetsika ehe saka zvese izvozvo zvikozi zvakadaro mm-hmm. haungazoisi pakona kasitendi kekutengesa madomasi mm-hmm. uchida kuvaka pamusoro pechi pegomo wakutotiwo zvinhu zvine chekuita nekudii
ehe ndo patava kuenda pakuti wakumbonotanga notsvaga land yekutoti iwe ichiita producer vemadomasi acho kwete mumiri wepakona but vanhu ngavachiona kubva kudi kwauri nekuti highest height yako iri chi so the ideas that man has zvinewo chekuitawo nenid yacho and chandinofarira mwari he supplies for all our what our needs mm-hmm. eh, ini ndinomboseka neshama dzangu chiti nini rangu basa kugadzira maneeds because handisi ndandida pacho usabulai basa ndiro kugadzira machi maneeds mwana achingodii achingosupply handizika so in the same way eh, let us what let us have god supply for all our needs ehe eh, dzimweni dzenguva eh, mukufamba nezvatinenge tichiita izvozvo pane paunombotidonei pane pavanomboti kwirei ndizvozvo eh, but don't be discouraged
ipapo futi zvinenge zvichibvawo nepfungwa dzako kuti paungokwira pacho apa unofanirwa kuva nepfungwa dzokusadonha
kana ukazotwa dzokuti unozodonha iva nepfungwa dzokuti wava kupiwa madiscouragement nepfungwa dziya dzisinga and behavior yako mm. inototanga kunanga kuti udonhe ehe ukangotiwo pfungwa yako yekuti but mwana avo vanenge vakundirongera pese paunotongomuona watomudefensive mm-hmm. saka already wakutozvikonzeresa wega kuti uchii ubude eh, asi pakana wazobiona usazochema wadzidza eh, eh. you get up you dust yourself And you what? You go. You go on. Yeah. Eh, pane mumwe aidzidza nezve nezve farming aiti unobhadhara chi school fees. School fees. Eh. eh.
Kana uchitanga ka eh. unogona kusaona kuti pane ma problems anogona kuokea pa pane zvauri kurima ipapo. Eh. Eh zvinoita kuti uzopedzisira wabhadhara mari yakawanda kana kuti warasikirwa nemari yakawanda. Saka ndo anonzi ma school fees iwayo unenge uchibhadhara nekuti unenge uchitodzidza through loss exactly ipo panyaya yekudzidza ipapapa mm. ndopanei saka tafunga isusu greatest height yedu tafunga futi kuti zvinhu zvinonyatsoita kuti tiite mm. ndezvekuti ndipinde business reconstruction kana ndibusiness ndokuti ndatoudza mari chaidzo chaidzo nokuchitesa uchitarisa umarket handika mm. eh, but wadaro obva waona kuti pasinini ndine grade seven sa ndichaita sei ndine chi ndine grade seven handiti ka eh, muchese chamunoda kuita panoda knowledge sa knowledge iyoyoyo is a very key thing to aid your mind
kana iwewe usingakwanisi kuwana knowledge chaga anayo

yatiri kuti isu the law of success eh, patatatofena tisati taenda pabreak tam sira eroda vachitsanangudza eh, kuti unogona kuwana epatina kana kuti unogona kunotsvaga ruzivo pane zvinhu zvaunenge uchida kuita nokuti usangomirira chete pakuti a ah, ini handina kudzidzira izvi saka handingazvikwanisi kana kuti ini ndakagumira magrade seven saka handingazvikwanisi saka elder chipakura vari kuda kuti batsira kuti ipapo tiri pabuda sei pfura yezvemuverero okay e, saka munoona manje kuti e, munhu hanzi there is much more happiness in giving than in receiving indaishaazvo zvinoreva chii because ndini kana ndichitasa stock yavo ndikatokupa chinhu one ndatosarwa ndine chi one less mm-hmm. saka how can there be much more happiness in giving than what in receiving izvi ndeye kuti uri kupei mm-hmm. ndochichaunza value chinhu chaudi chauri kupa now you will see kuti we acquire knowledge so that we give it away ukaita accountant ukashaya company yekupa knowledge yako yeaccounting hauna kana sent chero accounts dzacho udichi unadzo mhm. unofanirwa kuwana wekupa mm. accounting knowledge yako mm-hmm. kuti zviitike kana une engineering eh, knowledge ukashaya wekuwakira imba wekupawo mm. hapana mm. chaita se chauya kwauri handitika eh, in the same way haukwanisi kupa chausina right.
It's a very very key principle. Haukwanisi kupa chausina. Mm. The whole reason why uchita basa raunoita iwewe. Ini ndichitaura ndinoita. Mm-hmm. Ndere kuti ndo zvatinazvo kudi kupa. Eh, eh same same wo kana uri munhu wekuti pese pauri mhm. uri kupopota nekutsvaka popoto nekudidii handitika mhm. is because ndozvizere machi mauri kana uri munhu wekuti eh, pese pauri vanhu vanoseka vachifara nekuti ndozvizere chi mauri saka isusu tiri kuti hazvizoite kuti nditore lemon ndoricheka ndorisquiza ndorisquiza ndorisquiza pandozomwa so ndonzwa vati raspberry Ah. hazviite panozobuda lemon chi juice Eh, eh. because lemon rinongopa chi lemon juice Ndizvozvo. lemon rine hulemon mariri Mhm. ehe haringabuditsi raspberry juice Yeah. ilemon handidika saka in the same way Eh, mathoughts edu atinozadza matiri akarerekera kupi kana akarerekera munyaya dzefight pese pauri ukangonzi tsikwei mbichana watotanga tatokutriga wakutotanga kuti kutonetsa eh, anditika eh. eh, kana mupfungwa dzako makazara rudo ukangotsikwa so munhu akatsoreswa unonzi no that's she that's okay don't worry about it eh? because pfungwa dzakewo hadzina kuzara dzino unonanga kwawakaita se kwawakarerekera ndokwaunoita se kunonanaa munhu kwaakarerekera saka you see kuti eh, mukufamba tichienda tichifolowa maideas edu nekuexecuta maimaginations edu uh, the way we view ourselves mm. iya inonzi ego yedu yayo handiti ka mm. pane vamwe vanhu vane very high self esteem mm. who just believe they are successful who just believe kuchese chandatanga mm-hmm. tenzi into gold eh, pane musi uno ndaiterera eh, nyaya yadonald trump donald trump akatanga maybe 25 or 40 years before aita president kutaura kuti pamwe ndichaita president handina kuzvitadza izvi handizi the idea started the imagination

uchiita zvauri kuita uchiita zvauri kuita uchitodzidzira paya paya and then kana humanaja hwamauri ndopaunozopromotwa kuti uite chi manaja because kana vanhu vachida kuti pane managerial post vanotsvaga mamanaja handiti saka unoona kuti munhu kuti azonzi apromotwa ka inyaya yekuti mari manaja asati ava because pfungwa yake neimagination yake neaction dzake ndedzani you see eh, eh, eh. saka muchinda wedu uyu anga atotanga donald kwaanga atangira zvekuti there were a lot of people

maona saka isusu tinenge tichida kuti ego yako irambe ichifamba munzira yakanaka now success for it to be true eh, success mm. because nyika ino tataura kuti yakabva kunani yakatsikwa mm. nani namwari mm. miti yacho nemalows akataura akatarwa nani namwari so for the best best result ndede kutamba nani namwari eh, hanzi a man when is alone he is just a man mm. but when he is with god law he is a majority
eh, tinozviona elisha ari pamusoro pegomo mm. nemushandi wake mm. vabva kwauya mauto achida kudi kumurwisa mushandi aingoona kuti manje zvandiri inini naelisha tingori two pakadi pakaoma tatokuwadzwa nevarume ava elisha akati aha mwari muvhure maziso aone ndokuzonzibhebhenyu kuwanike mai weziami ravo regirozi Ah, varume ava hapana zvavangatiita so kana waita partner with god you are a majority All right.
That's, that's where confidence comes from. So how do we see this? Eh, tinoda kuti tivhure eh, bhaibheri timbovhura mavhesi mbichana mm. hatingazoite

that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of god yeah. saka zviri kunzi chinja pfungwa mm -hmm. dzako kuti dzinge dzichienderana nethe will of god All right. and this is not a simple will eh? hanzi this good and perfect will kuti hapana chaungazofunga iwewe chinopfuura will yamwari ah, ukange uri within the will of god then unenge uriko tinoda kubata futi philippians philippians chapter 2 eh, vhesi yedu ndeya um, Philippians chapter 2 verse ya 5 ndiyo yatinotanga nayo pana tozoenda na chapter 4 right eh, verse ya 4 5 inonzi let this mind be in you which was also in christ saka tikunzi isusu for success pfungwa dzangu dzofanira kunge dzichinanga kupi kune dzakanga dzina kristu mm -hmm.
tofanira kunge tichiramba tichinanga kune chii dzakristu eh, eh, another verse kuti tingoona zveshuwa eh, pfungwa kana ikadirectwa in the correct way and dai dai pfungwa dzaisachinjika dai mwari asingatiti eh, conform your mind chichichichi but anoziva kuti akatisika nepfungwa inodi inoshanduka saka zvikunzi ishandure because ndakakuudza kuti inodii inoshanduka eh, eh, second corinthians chapter 10 eh, vhesi ya 5 but togona kutangira maybe mm, pa 3 yaningotangira pa 3 handitika hanzi for though we walk in the flesh we do not walk according to the flesh for the weapons of warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds Mm. handiti ka saa vaya vaya ndaizoverenga kwekutangira ko ndichiti vaya vanoti tine makesi vaya vanoti ko isusu takakeswa ko isusu tine mweya yemadzinza ko chichichichi hanzi kuna mwari anototsikisa machi mastrongholds iyawo mm. anotozvibvisa mm-hmm. zvatiri kufunga zvakatisunga izvozvo zvinotobviswa nani mm. namwari but zvinobviswa sei vhesi 5 yobva yati casting down arguments and every high thing that exalted itself against the knowledge of god bring every thought into captivity to the obedience of christ all right, all right, all right.
Saka tikatanga kutofamba nepfungwa yekuti takuuya kuna Kristu mm -hmm. tiri kutodonedza machii mastrong eh, eh, eh, mweya yakaipa iri kutorashika because pane painobatirira mupfungwa Remember that as a man think it so easy. Mm. Saka unotanga kufungawo zviri evil. Unogumisira wa munhu ari chi ari evil. Ukafungawo zva saka iwo vari kusaidza vakaipa vanobatirirawo kuzvitema zvedu handiti? Mm. Eh, asi iwo ukazovashaisa pekubatirira hoko dzavo hadzina pekudi pekubatirira. Apa saka hatitoi kaundiri. Eh, iyo nyaya iyoyo hatitoi kaundiri sechinhu chingaite sei chingatinetse. Eh. Ehe. saka in conclusion eh, nemavhesi edu atiri kuverengaya mhm. tiri kunyatsoti kudii tiri kuti isusu kuti pfungwa dzitisvitse patinoda kuti tisvike kuti zvese zviende eh, philippians 4 yakatakura philippians 4 i love it mhm. eh, but inobva yati finally brethren whatsoever things are true mm-hmm. bcozi bcozi kana takuzoronga kuti tiende kumagreatest heights tati munhu anofanira kufunga zvine chekuita nemagreatest chi heights mm-hmm. saka kana takuzofunga nezvemagreatest heights ngatisazofunge nzira dzakaipa dzekusvika kugreatest chi height mm-hmm. eh, musazogare neshamwari dzenyu dziya makurunga kuti saka tikanoba bengi tikazodii aa tiri kunzi isusu tataura kuti akatara nyika hanzi namwari silver and gold are what amai even the cattle on a thousand hills are what amai saka kuti iwewe uzowirirana namwari kuti ambomubatisawo zvinhu zvake haizvi ndezvake kuti azokubatisawo hunge mawirirana oita pfungwa dzinoenderana
nethe will of god kuti azokuti abati iwewe pfungwa dzako idzika idzi rega ndinokubatisa mombe idzi Eh, eh, kuti ndine gold rangu riri pakati chimboti chi chimboti bati handiteka eh, ukazochinjawo mafungiro in the process zvinogona kurashika saka it's a continuous process it's a lifestyle handiteka saka ndosaka vese riri kutaura mulifestyle wacho hanzi finally brethren whatsoever things are true whatsoever things are noble whatsoever things are just

handiti ka eh, munoziva happiness in giving nyaya ndamboitaura mbichana eh, nyaya iripo ndeyekuti mumagnetism zvinonzi opposites attract mhm. handiti ka but mukurarama kwevanhu mhm. eh, like attracts eh, eh. handiti ka so Iwewe these good thoughts that you have are going to draw people of like minds. Yeah. Eh, hanzi vairi vangafambe vese here unless vawirira handitika eh, saka isusu mukurarama kwako kuya kuya mukupa zvinhu zvauri kufunga nekuti hanzi whatsoever things are praise worthy meditate upon these things andria be unoona iwewe kuti praise worthy kana kuti kutendeka kuzvinhu zvinotendeka mm-hmm. makabichi enyu ayaya mm-hmm. eh, muchaona kuti pamuchatanga kuatengesa eh, unoti ukaatengesa unototendwa asi riri business but unotodi unototendwa kuti thank you very much saka you have thought

obva anoudzirwa vanhu kuti kuna ava matemu vane makabichi akanaka eh, eh. kuna ava matemu ane makabichi akadi akanaka saka haasi kuzombotaura nezveprize hmm. chero uya uya paanouya achitsvaga vamatewe haasi kutsvaga chi prize eh, ari kutsvaga kabeji rakanaka rinoita kuti kana areceive anodii anotenda eh, so isusu even mukurarama kwedu muzvese zvatinoita eh, should we now get into whatever we are doing and our thoughts and everything our imaginations should be such that munhu anobva pauri achisekerera mm. achifara ngatisatsvagei mhirizhonga kana kupoto kana chii even mudisagreement let us disagree smiling then zvinobuda zvakanaka ah, eh. ndinoda kutenda elda i think vatereri vedu ah, pane vabata eh, kuti law of success zvinomboreve eh, tiri kutaridzwa chose nekutsanangura kwamaita kuti ukangoita nezvinhu zviri muwill of god unobudirira ukaita zvinhu zviri praiseworthy zvanzi meditate on this eh, meditate eh, zvichiri mupfungwa zvirambe zvirimo mupfungwa eh. mako pfungwa iyoyo ikaramba irimo mumusoro mako uchava munhu anobudirira aiwa tinokutendai elder netsanangudzo dzenyu asi hatisati tapedza tinoda kuti tizodzoka zvemu nechimwe chirongwa tichizotaura zvemu imwe hurukuro ino enderana nokuburikidza pamusoro pezve law of success iyoyoameetoda kuti tifambe tichienda mberi tatarisa thought nezvi nezvi tichada kutarisa futi eh, kuti munhu zvaunofila mukati zviya zvi handizi oh. zvine chekuitawo here meaning your ego or your, your, the aura around you or whatever whatever zvine chekuita here nezvinhu zvinozotitadzisa kudii kubudirira ehe ticharamba tichifamba nayo tichiona zvakawanda vana faith yako inanani zvese zviri kufanira kupinda imomotichizviona aiwa tinotenda vatereri saka e, rambai makatarisira kuzvirongwa zvedu kuti mugozonzwa zvizhinji nezvizere pamusoro pezvemano success Taiwa, tinotenda nekuuya kwamaita elda. Tichatiarisira zvekare kuti tizova nemimba nechimwe chirongwa chiri pamberi. Thank you very much vamateve. Zvakanaka. Tinotenda vatariri. Musara zvakanaka.